Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Salowaleýkim, men Döwran, Habarsyz galma gepleşiginiň ýetmiş dokuzynjy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, test ýyllary okaýan, konkurs haçan etýäňiz, indi haçan konkurs başlaýar, Diýýäňiz teswirlerde nesip bolsa sponsorlary jemläberdik sanlyja ýer galdy eger araňyzda tölegli sponsor boljak diýänleňiz ba bolsa bize instagramdan ýazyp bilersiňiz. Täzeliklere başlamamyzdan ozal dostlar ýigrimi sekunt wagtyňyzy alaýyn täze gelenleňiz ba bolsa agza bolýas jaňjagaza basýas we hemmämiz bilelikde laýk Teswir başladyk onda. Bu günki täzeliklerimize dostlar sport bilen başlaýas. Geçen bäşinji gün ildeşimiz Ata Ataýew ikinji professional boýunda ýeňiş gazandy. Berekella gutlaýas. Klipperimize başlaýas Mekana Knife bilen Pasyllar. Sen pasyllarym ýadadym meni çyndan söýýän ýaladym ömrümi saňa bagladym gijelerine ýatman agladym.

Içimde duýgy däl edýär meni Halaý meni halaýan seni Içimde duýgy däl edýär meni.
Ýene bir klip Rahym jigimizden Aýlanýan ak şähere.

Dostlar nesip bolsa täze ýyla çenli aktiw şekilde lentada saýlawlary paýlaşarys. Iň bet aýdymçy, iň bet bloger, iň bet klip meýker ýagny iň betleri siz saýlarsyňyz aktiwny boluň. Geldi indi MP üç aýdymlaryna Gülälek Gulmyradowa cover edipdir.

Youtube täzeliklerine dostlar ýönekeý student diýip ýönekeýje talybymyzyň kanalyny maslahat etjek bu kanalda her hili täzelikler barada aýdyp geçer şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Ýagny togsan müň dollara barabar lampa satyn alandygyny we satyjynyň lampanyň içinden jyn çykaryp görkezendigini aýdypdyr. Doktoryň aýtmagyna görä, satyjylaryň biri özüni jadygöý hökmünde görkezip, Ýene bir ýutubdan täzeligimiz Ahmet Meredowdan ýutub kanalynda täze bäsleşige başlapdyr. Aýda agzalaryndan gelen dört sany vlog ýükleýär we bir sanjak ýeňiji bolýar. Şo ýeňijä ýüz dollar sowgat berýär. Amerikan oýnuna ak metde pul kän. Özüňiziň okaýan ýeriňizi, ýaşaýan ýeriňizi, işleýän ýeriňizi, edýän işiňizi, ýagny umuman bir gyzykly maglumatlaryňyzy köpçülik bilen paýlaşmak isleýäniňiz bar bolsa ýa-da özüni köpçüligiň öňüne çykarmak isleýän bar bolsa, şolara bir goldaw bermek üçin, YouTube kanalymda men şolary bir goldamakçy.

Geldiginde iň gyzykly şagajyklarymyzyň biri teswirleri okamaly şagajygymyza geçenki bölümde birinji teswir ýazan we baýrak gazanan Muhammedaly Züleýha maşgalam maşgalam diýipdir. Gutlaýan bize instagramdan mediatoma ýaz. Gyzykly teswir bilen ikinji baýragy gazanan dostumyz Rahman Gaýgysyzow Döwran çyga akylly, mediatoma ýykyldy, Döwrany gören gyzlar Ylgap baryp topuldy. Nuranjy işiňde üstünlik dilýän ýanyňdaky oglana diýişinde udaçi hemmejäňiz gowy arzuwlar. Spasiba bize instagramdan ýaz. Krassavçik şeýle diýipdir. Meditama salam saňa, tüweleme diýýän ýene. Meniňem tefsirim okaýda haýyş diýýän menä saňa. Sensiz ýutub durjak ýaly wideolaňňy görmesek doňjak ýaly ýutub sensiz öljek eken emma sen direlden ýaly Ýöne menem adam dogry bu dünýäde kän rowry şoň üçin dilegim meniň mediatma ýitmez ýaly Mediatma eger göwnüňize ýaran bolsa men gaty şat bolardym ýaramadyk bolsadam aýdaýyň goşgy Birinji gezeklik üçin gowy, on ýalam däl. Astanowna şeýle diýipdir, Her hepde ýekeje gün, bolýandyr mediatema, iň soňky täzeliklerden tapýandyr mediatema. Hany sizem goşulyň, diňeje laýk basyň, kommentariýa ýazyň, hepdede birinji boluň. Birinji boluň. Guli Rahimowa şeýle diýipdir. Telefonym döwüldi welin konkurs geçirilmezlermikä diýip garaşyp otyrdym. Utmajagyma bilýänem welin şonda-da garaşyp göreýin diýdim-de. Nesip bolsa, nesibede bolsa belki utarys. Ýagşy net ýarym döwlet. Hä şeýle mi. Hemmäňiz ýuwaş boluň, Esko Life goşgy ýazypdyr. Sungatymyzda biziň Dutar amma gopuzdy, Habarsyz galma goýulýar sagat ýigrimi otuzda. Dostlar aýtjak sözüm bar, kanalymyzy gollalyň, wideolary paýlaşyp ýüz müňe çalt baralyň. Ak kepderim uçup ýör, kakyp asmanda ganat, her bölümde paýlanýar Oguz hanly ýüz manat. Habarsyz galmada iň gowy habar bu wakany öňki ýylem ýatlady, On dokuzynjy noýabrda Döwran jan ejesiniň doglan gününi gutlady. Esko Life-yň ýadynda eken. Esko Life ýene saňa telpek. Wan Limited şeýle diýipdir. Ine hut şu Mediatm-a ýaly ýaş oglanlarymyzyň döredijilikli goşandy bilen türkmen interneti dünýä ýüzüne belli etmäge kiçijegem bolsa ädim ätmäge kömek edýärler. Köp sag boluň oglanlar. Bagtygül Oraýewa şeýle diýipdir, Her sapar gözümi gyrpman görjek bolýan welin gözümden ýaş damyp gitýär diýipdir. Arasynda şeýip-şeýip doňdur, şeýip-şeýip täzäni aýtdyr. Nyýazowa şeýle diýipdir, Rusça by goşulmasyny ikinji gezek bylo, soňkusynam by diýip okadyň, diýmek rusçaň ösýär döwran. Hä. Jenap Nohur şeýle diýipdir. Elmydama göresim gelýän ýer iň soňky kamera arkasy, ondan soň wideo Bingo! Işiňizde üstünlik. Omar Myradow şeýle diýipdir. Haýdo, goşgy bilemioa bolmasa menem ýazjak, degişýän dostlar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, media tm size-de işiňizde üstünlik diýipdir.

Kara sevdam merak etme. Hany agzama Para Indiki klipimiz Indiki klipimiz Gaty galdyrýanmy? Derinine dance edýär. Ony hany kim aýdyp bilýär? Hany aýdyp biljek kami şony Derinine dance edýär. Iki üç. Bir iki üç. Alybilmedim şulardan soraýyn. Nanananana. O dähow. Ýyrtdym ony. Amerikan goýny men öň diýdim gideliň Amerikan. Sen bolmasaň nädip ýaşaýyn. Tykyrdadaýma ony Aýsa. Nesibe şol. Şoňa nesibe diýilýä. Dorogiý druziýa. Sen orçy ýa Döwran. Şu kelläm näme üçin meň ýokarda aýlanşan gahary mele. Sepat saňa sen şa. Kelläň ýokarda-la. Jim azajyk boýnuňy egä ýogsa. Sen ýa gadyr bilýän oglanlar köp bolsun kamera arkasyna goýup otur. Men tiktokçy dällä bolmasa edebilerdim. Ýaşlydan bolýar diýýä. Içi gysýaňyz bawda çalyp barana.